affarijiet magħkom. Parti mill-messaġġ li ħassejna li kellha responsabilità nagħmlu wkoll hija li ngħidulkom kemm hu importanti li tibbaġitja bil-flus tagħkom, speċjalment forsi wara dawn il-festi. Speċjalment f'perjodu bħal dan u minħabba l-COVID. Ħaġa waħda li ġabet tajba magħha l-COVID hija l-fatt li hija iktar faċli sabiex tixtri mill-kumdità tad-dar tiegħek. Toqgħod tonfoq il-flus u tixtri. Ekku, naħseb il-kelma hawnhekk importanti hija bilanċ. Kunu konxi bejn differenza ta' xi ħaġa li rridu u xi ħaġa li għandna bżonn. Jekk nieħdu eżempju tagħna, Chris, kien hemm ċertu affarijiet li sagrifikajna short term for the bigger picture. Pereżempju, nsaqsu lilna nfusna, għandna bżonn nixtru dak il-smartphone il-ġdid meta li għandna forsi huwa kważi l-istess għaliex f'moħħna għandna xi ħaġa iktar li nixtiequ? Fil-każ tagħna x'kien, Chris? Jiena l-flat, meta kont infaddal għall-flat jiena

Ma nħossix sew li mmur holiday jew nixtri pereżempju arloġġ expensive jekk m'għandix il-flus allokat għal dik. Mhux ħa niġi zero biex nixtri xi ħaġa. Jekk jenqala' xi ħaġa, li dejjem jinqala' xi ħaġa, ikollok il-flus. Importanti li nagħmlu eżerċizzju ta' prioritizing. Qed infadlu għal dar, għandna bżonn smartphone ġdid, What's more important? Ħaġa sempliċi hija meta tikteb l-affarijiet, jiġifieri inti meta tkun qed tagħmel il-budgeting tiegħek, Kristina old school ħafna għadha tikteb kollox bil-karta u bajro. Yep, love it. Jiena nħobb nuża Excel sheet biex inti tniżżel l-ewwel net l-income tiegħek mela l-income tiegħek minn fejn ġej. Probabbilment mill-full time job tiegħek, forsi għandek xi part time job, forsi minn xi manteniment. Dak huwa l-income tiegħek. Imbagħad inti tara ovvjament l-expenses tiegħek. Hemm dawk l-expenses li huma fixed, expenses li jiġri xi jiġri tħallasom, affarijiet relatati pereżempju mal-home loan tiegħek, xi kirja, l-ikel, forsi għandek xi private retirement plan. u fuq dan ħa nitkellmu b'ħafna iktar dettall l-importanza ta' Private Retirement Plan. Biex kultant laqas tinduna kemm qed tonfoq, jew forsi qed tinduna isma' qed tistressi għal xejn ukoll. Ġifieri importanti li tevalwa dak li qed tonfoq fl-aħħar tax-xahar lum il-ġurnata hemm ċertu apps li tista' tuża thru l-internet banking, thru l-bank statements tiegħek. Is-sena jċaħħad.

having a separate account for my savings li dawk ma tmissom li titfa ġo fihom daqshekk ma tistax toħroġhom. My drop. Laqqa set namlu din il-filma biex naridu tonfqux flus gawdu xil-ħajja. Il-fat semejna kelma li għalbi lajf. U dik il-life goal nasab ittik iktar enerġija u entuzjazmu biex tagħmel dak kollu li qed ngħidu. Stajt jiena nixtieq karozza ġdida, dar ġdida, qed infaddal biex imur nistudja x'imkien barra. Dawn huma goals li meta tagħmilhom inti jgħinuk ukoll biex issib il-budgeting iktar faċli. Nħeġġiġkom li tagħmlu swipe up u tidħlu fil-websajt ta' Gemma dot com dot mt u hemmhekk issibu budget calculator ukoll li tafu ssibuh utli ħafna. George! X'ħa nagħmlu aħna king? Nitaqbżu fuq L. Għax Ella dar rieda. Nsemmulkom u nawguralkom il-bqija ta' ġurnata tajba. Ciao guys! Photo, take a photo.